Virdrun waren déi absolut Ausnam. Haut, am Laf vun der Corona-Kris, ass en a verschiddene Secteure scho bal d'Regel ginn, den Teletravail. Ouni Teletravail géif am Moment d'Wirtschaft net méi funktionéieren. Et ass och gutt esou, dass a ville Secteuren déi Moossname ganz séier ëmgesat goufen a vill Salariéen haut am Teletravail kënnen schaffen. Am Fong wier et wënschenswäert, dass och nach an anere Secteuren, wou eng physesch Präsenz net onbedéngt néideg ass, och nach verstärkt op den Teletravail géif zrëckgegraff ginn. Et muss een awer ënnersträichen, Teletravail ass Aarbecht. Et kann net esou sinn, datt een an dëser Phas, wou ee vill méi vun doheem aus schafft, ausserhalb vu sengen normalen Aarbechtszäiten dem Employeur och zur Verfügung soll stoen oder datt déi gesetzlech Rouzäiten, wéi zum Beispill 11 Stonnen zwëschen zwou Schichten oder 44 Stonnen de Weekend, net méi respektéiert ginn. Déi normal Aarbechtszäitreegelunge gëllen och am Teletravail. A grad och am Teletravail brauch de Salarié och seng Rouzäit, brauch e seng Pausen, brauch en Zäit fir sech a fir seng Famill. Teletravail bedeit net, datt de Salarié 24 Stonnen op 24 muss erreechbar sinn. Teletravail bedeit och net, datt de Schutz vun der Privatsphäre vum Salarié opgehuewen ass. A verschiddene Betriber an och an der Fonction publique gëtt vum Salarié verlaangt, akribesch ze notéieren, alles wat hien iergendwéi am Laf vum Dag gemaach huet am Teletravail. 't gëtt also quasi ënnerstallt, Et giff eng Vakanz, men an dat wier net wierklech Aarbecht. An normalen Zäiten wier esou eppes ni verlaangt. Et kann och net sinn, dass de Salarié muss selwer fir säin Aarbechtsmaterial opkommen. Den aktuell nach ëmmer gëltege Reglement zur Teleaarbecht gesäit vir, dass den Employeur all d'Material wéi Computeren, iPhonen a sou weider wat ee brauch fir den Télétravail kënnen ze maachen, selwer stellt. Et ass verständlech, dass dat haut net iwwerall méiglech ass an och net all Betrib direkt seng Salariéeë mat all dem néidege Material kann ausstatten. Et muss awer gewährleescht ginn, dass déi Käschten, déi de Salarié elo selwer vläicht ze droen huet, fir kënnen am Télétravail ze schaffen, no der Kris integral rembourséiert ginn. Ee vun de Problemer um Niveau vum Télétravail an der Vergaangenheet war sonner Zweifel d'Fro vun der Besteierung vun de Grenzgänger, well et Limitte ginn, wivill Deeg si am Joer kënnen an hirem Heemechtsland schaffen. Dat sinn 19 Deeg an Däitschland, 24 Deeg an der Belsch an 29 Deeg a Frankräich. Den OGBL begréisst, dass d'Regierung elo mat de Regierunge vun den Nopeschlänner Accorde fonnt huet, och wann et bei Däitschland méi laang gedauert huet, déi dës Limiten ausser Kraaft setzen. Esou gëtt verhënnert, dass dës Krisesituatioun negativ steierlech Konsequenze fir d'Frontalier-Kollegen huet. Den OGBL hofft, dass hei och Léiere fir d'Zukunft draus gezu ginn. An erënnert u seng Fuerderung vun enger Harmoniséierung vun deene Grenzen no uewen. Ideal wier, wann hei och bei der Besteierung deen nämmlechte Seuil gëllt wéi bei der Sécurité sociale, dat heescht 25 Prozent vun der Joresaarbechtszäit. D'aktuell Situatioun weist awer och, dass den Teletravail keen Allheelmëttel ass. A ville Secteuren ass se net méiglech, souguer wahrscheinlech an der Majoritéit vun de Secteuren. Fir verschidde Salariéen bedeit et am Fong och méi schwiereg Aarbechtskonditiounen, well se doheem vläicht net déi néideg Rou a Konzentratioun hunn, fir sech ganz kënnen op hir Aarbecht ze konzentréieren. Et kann och net sinn, dass verschidde Leit elo Leerlauf hunn, well se am Fong keng Tâche kréie vun hirem Employeur oder well se seele kontaktéiert ginn. Insgesamt bleift et dobäi, dass eng Entreprise net nëmmen eng Entité économique ass, mee och eng Entité sociale, an dat muss och an Zukunft esou bleiwen. Duerfir soe mir fir d'Zukunft, dass den Accès op den Télétravail muss erméiglecht ginn, dass all steierlech Benodeelegunge mussen ausgeschloss ginn, mee dass en trotzdeem net kann e Standard sinn an e muss limitéiert ginn a kloer Grenzen a Regeln opgestallt ginn.